Du mengs wierklech de Bis am Dräirad Sprang? Hat et elo matkritt mat den Amerikaner zu Rio? Jo, déi sinn net iwwerfall ginn, si haten d'Brasilianer iwwerfall, respektiv se haten do an engem Aart Supermarché de Vandalismus bedriwwen. Jo, jo, jo, ma CNN an alleguerte wéi se geheescht hunn, natierlech déi aarmen Amerikaner hei an do, do sinn déi iwwerfall ginn, de Revolver op d'Stier gehal kritt, Ah, elo stellt sech natierlech eraus, dass der meng Kader et gauder war. Jo, jo, jo, jo, dat ass Olympisch Summerspiller 2016. Hee, dat ass jo normal, wann d'Leit esou domm sinn. Dat muss een onbedéngt ausnotzen, well mam Verstand huet nach haut kee Sue verdéngt. Well wa mer jo éierlech wieren, ech mengen éierlech zu eis selwer, da géife mer jo emol derfir suergen, dass mer eng Regierung géife kréien, wou déi mat eppes an der Bier hunn. Gewielt géif ginn, anstatt datt mer alleguerten déi domm, déi dommsten Duerfiesele wielen, fir duer datt déi dann de Geck mat eis maachen. Well déi kënne jo näischt anescht, ausser saufen, friessen an houeren. Ech mengen, do muss ee jo näischt am Kapp hunn. Nee, nee, do brauch ech just e Papp oder e Mondi oder egal ween, deen do eng Parteikaart huet an deen dofir suergt, datt da seng Kanner Et huet guer am Liewe ganz gutt geet. Hat also zu Lëtzebuerg näischt méi Daachen, da schécke mer se op Bréissel. A wa se do näischt méi Daachen, bon, da komme se iergendwéi an enger Bank an de Virstand oder an d'Arbed. Da brauche se sou eng Kéier am Joer mam Kapp ze wénkelen an da kréie se dann 200 bis 500.000 Euro nogehäit fir eng Sitzung. Jo, jo, déi ginn awer e bësse besser bezuelt wéi am Staatsrot, mee do kréie se nëmme 500.000, flugs, well ech hunn nach Präisser Viru 20 Joer se déi scho kritt, also du wärt jo dann haut och hier 30.000 Euro kréien fir eng Sitzung. Logesch, ech mengen do sëtzt de Jang, also Jang, ech soen och de Jang, et ass jo an sech säi menge, deem säi Bou sëtzt jo och do am Comité, jo jo, fir drop opzepassen, dass keen op d'Idee kënnt den Haff ofzesetzen, well dann, elo, da wier jo de Däiwel ass dat. Mee de Video ass jo haut iwwert d'Olympiad oder sou, iwwert d'Olympesch, ech weess net, wéi se et huet, hä, iwwert d'Olympesch Summerspiller, ech behaapten, d'wiere Bettspiller, hä, ech wëll jo net hei vu Sex rieden, hä, oder, oder vu Buppen, wéi déi Lëtzebuerger soen, oder Biischten, well elo muss ech mech virstellen, stell mer vir, do géiss du un, Biischtespiller, hohoho, jo, nee, mee da muss ech mer virstellen, déi hunn elo 500.000 Kondomen, dat muss ee mech fir. Ech mengen, et waren 10.000 Athleten do, an déi kréien awer dann eng hallef Millioun Kondomen. Jo, da kënnt Dir jo emol, ech muss, ech muss jo hei net hei ufänken, Mathematiker ze spillen, mee da kënnt Dir Iech jo ausrechnen, wéi oft déi mat esou engem an d'Bett ginn, ha? Jo, jo, gesitt Der, dat ass eng Olympiad. Do gëtt da gekuckt, wien am längste kann oder wien am längsten oder wien am séiersten ofsprëtzt. Mir hunn emol dräi Lëtzebuerger dohinner geschéckt. Dofir hu mer de Heng jo och matgeschéckt. Dat ass jo normal. All Land schéckt jo duerch Stéier mat, fir de Leit ze weisen, hei, mir kënnen och puppen. Also éierlech, ech géi mech schummen. Also wann ech Grousserzog zu Lëtzebuerg wier, ech géi mech schummen, op de Käschte vun der Allgemengheet do mech op Rio invitéieren ze loossen a virun allem am Comité ze sinn vum lëtzebuerger Comité olympique. Verdéngt dee Mann net genuch am Joer? Muss deen och nach an 100.000 Comitéë sëtzen, fir do nach niewelaanscht de Milliounen ze schaffen? Dat ass der an Ord! Wat huet der do gemaach zu Rio? Do loosse mir déi dräi Stéck, oh, déi dräi Stéck, ech mengen, do war jo nach eng Chineesin, ass dat iwwerhaapt net, ech weess et net, ech mengen do, Xing Shang Fang Vugel wéi et geheescht an dëst Tennis hehe hu mir keng doheem déi dëst däerfen nit spille kënne mee wann der keen huet da kommt mech mat ech treffen de ball och net méi mee ech wier awer wéinstens e lëtzebuerger ech war jo och mol enke weltmeeschter he weltmeeschter an souguer e president vum bodybuilding vun enger weltfederatioun natierlech war du einfach weltmeeschter ech hunn déi aner einfach net utriede geloss hehe ech hat beim schwarzenegger geléiert he déi deemools d'gebridder Weider, Déi haten dat jo och gemaach. De Serge Nubret a Frankräich war dee Beschten, an de Schwarzenegg huet schonn d'Ae virdru gezielt, Ech gi muer ewell nees. Jo, dat war jo normal. Weider, Dat ware Rassisten, déi konnten déi Negeren net ausstoen, also ass de Schwarzenegg ewell nees do ginn. Dorobber kann Dir stolz sinn, esou stolz, wéi eisen Heng drop ka sinn, Lëtzebuerg vertrueden ze hunn. Jo, a wat? Op elo am Bumpen, am Biischten, Oder well mir Lëtzebuerger Athleten aus aneren Natioune mathuelen, déi do ni däerften un den Depart goen. Dat sief dohinner gestallt. Ech gi jo ëmmer an d'Mëschtekall wullen. Mee et ass, wann ee wulle geet, da fänkt et un ze sténken. A wann et sténkt, heescht dat, datt ech net Onrecht kann hunn. Also, an an deem Sënn, dann hale mer erëm op fir haut, well an der Logik dann ufänken et Nimm ze nennen, an déi do am Olympesche Comité mat Drogen handelen, mä lëe Jong, da wier awer der Däiwel lass he, an deem Sënn, bye bye an schlooft nach roueg. Ech hale mer dat mat den Nimm op, reservéiere mer dat nach fir wann et eng Haard op Haard geet. Dat ass ëmmer gutt, wann een do e gewëssen Nimm kann